כ'האב שוין אמאל געזאגט ביי א שיעור אז משיח העט קומען נאר בזכות די אלע מענטשן וואס טוען חסד איינער מיטן צווייטן, א שארפע שיעור, נישט קיין נישט וועגן קוילינגראד, משיח איז נישט קומען וועגן קוילינגראד. און וועגן די אלע שיינע אידן שיך איז געקומען בזכות הצלה מעמבערס, חברה מעמבערס, און אלע מענטשן וואס לויפן געבן זיך אוועק פאר א צווייטן, געבן אוועק פון זייער צייט פאר א צווייטן, זיי האבן א חלק אין די גאולה און זיי העלפן אז מען זאל אויסגעלייזט ווערן פון גלות. מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס הייסט א מענטש גיבט אוועק זיין צייט, זיין כח, זיין שבת סעודה, זיין זיין שלאף, פאר א צווייטן איד. מען האט טענות אויף די אלע דיזייזעס וואס וועלן קענען נישט פארקן און דארפן קלינען די גאסן. אלטערנעסייד פארקינג? וואלטער. אלטערנעסייד פארקינג. וואלטערנעסייד פארקינג איז געמאכט געווארן צו קלינען די גאסן. אייביג איז דא א צאל מעמבערס, אי עם טי פלעיטס, וואס זיי זענען געפארקט. מען האט טענות, די קנאקערס, די כ'ווייס וואס, וואס וואס איבעראל. די געבן אוועק זייער שלאף. קומט זיך נישט פאר זיי א פארקינג אז זיי זאלן קענען פארקן? פארוואס נישט? איינער וואס שטייט אויף אינמיטן די נאכט פאר א צווייטן מענטש, און ער לויפט ארויס, ער גיבט זיך א טוה און שנעל א גרויסן אז זיי האבן אזעלכע ספעשל זאכן צו לויפן, אוודאי קומט זיך אים צו פארקן, אוודאי קומט זיך אים לייטס און סיירענס, פארוואס נישט? יא, קנאקערס, באפערס, איך ווייס וואס יא, זענען גארנישט וויאזוי סתם, נו, וויאזוי רופט מען עס, מויל מאכערס. זיי העלפן א צווייטן, ווען דו וועסט האבן א צרה העסטו שוין זען ווער קומט אן אין מינוטן, אין סעקונדעס קומען זיי אן און זיי העלפן א צווייטן איד. איך וויל יעדע בחור, יעדע אינגערמאן וואס באלאנגט דא אין אונזער קהילה, יעדער איינער זאל זען וואס ער קען טון צו העלפן א צווייטן. חברים! אונז האבן יעצט געווען פאריגע וואך זונטאג אזא צייט אונז געווען אונטערוועגנס אריין א נאגל אין די רעדל בלייב שטעקן הערט א פלאץ וואס איז גארנישט דא מ'זאל זיך אויסטון מיין רעקל אבער מ'וואלט שטיין דארט אינדרויסן מיט די ציצית אפשר א קאר א איד וועט זיך אפשטעלן נישטא קיין אידן דארט א גוי קען אפפייגערן דארט ווען ס'איז ווען בלוי זירא ווען ס'איז ווען אזויווי צוויי וואכן צוריק זונטאג אפשטארבן קען ער אויפן רויט און שטעל דיך פאר ס'איז נישטא קיין געז האט נישט קיין געז האט נישט קיין סטים. כ'דענק איך בין געווען א קינד, כ'קען נישט פארגעסן די מעשה, און די מ'פארט אויפן פאל איך זעץ מיין טאטע, א דרייווער, און איז אויסגעגאנגען פון די די קאר איז געגאנגען שלאפן, ס'איז געווען ביטער קאלט, און זיי האבן זיך ממש שיער דערפרוירן געווארן ביז צופרי, ס'איז געווען פאל ס'איז געווען ביינאכט, ס'איז נישט געווען אזוי ווי היינט סעלפאונס ווי מ'קען קאלן, ביסט שיער געהארגעט געווארן דארט, צופרי האבן זיי זיך ארויסגעשטעלט אינדרויסן, גלייך האט זיך א איד אפגעשטעלט, און ס'האט זיך אביסל דערווארעמט און געקענט אהיימפארן.